kuroorwa nemurume asina na charoti narodi narodi ikako hameno kama eh, kakuroorwa narodi aka

sai muti anzori ranyasovakwa tembi ranyasovakwa iwe munakaba utana kwete mbija nombo zaji ipapo inini ka mm. ndotomanyatsotaura kuti haa because bhaibheri rakataura kuti miri yenyu itemberi yajehovha mm. ipapo ndotombotaurawo ndiri kumbo kuti haa mwari ka

Haa inini zvamhaa manje boys haa endai mega. Haa inini maa. Koinda futi. Haa ndingambotsikeko. Koinda. Ii haa hapana haa. Hazvibudi. Fesa kasara. Fesa kadhako. Vasongaira. Haa. Chao. Mana indogara hangu nekuzungaira kwangu. Soya zvega. Rega ndikuudze mwana wamai. Eh. Usatyo tanzi pane munhu.

Boys, hakuna munhu hakuna hakuna munhu wemunhu boys. Ukuziya enderwe boys, hakuna munhu wemunhu boys. Hayi ni nawo ndasarenda anditsikeko. Akutorekewa hayi ni ndinotora. Ah ah, wanzi ana brother ulo akuramba. Hayi hande. Wanzi akuramba bwana. Asha mukadzi womunhu ndiye anoita, asingaitwe ndiwe garwe. Ukapima mukadzi wegarwe unorumwa. Saka ini baba ndikutonotora.

temberi yakabatana eh. temberi haina kana vava kwane zvitina zvakatsemka tsemka iwe ukaizovereka temberi yacho yeyesu taura najesu ndaiwa iyi temberi yangu imba yekunamatira eh. haize makoro iyoyo yo temberi iyoyo manje ukatarisa patemberi iyoyo eh. yakatozopinda makororo mukati nenakiraya shamwarisaka ndinida ndatosvika ndinoti taikwa jesu yekusvika ndichiparadza chi makororo ari mutemberi imomo mazvibuda

Maswera sei? Taswera maswera. Taswera vese iko basa renyu? Ah basa ilolo. Ndisika. Mm, Waine mari yangu here? Ah, sha zvinhu zvakaoma nhasi handina sha. Saka namusina ne mari yangu handachandotaura nini. Aiwa mari yako ino yamangwana shamai. Mari yangu ino yamangwana kubva rini? Kubva last year, muna last year muna January.

ndiri kuitei pamusika ka ndo vakandihodhera ah, kakuti handichakupi mari yacho iyoyo Eh, kana usingandipe mari yangu unondiona kana usingaziwe ndonzi marujata chaiye chaiyo ah, ko inozondonzi ani handina ah, basa nazvo ndida kuzoona handichakupi mari yacho iyoyo iri boyangu eh, unondipa iwe ende unondiguta ndikatokupotsa nemheni kana nembobobo ndokubata iwe eh. komatsamweko amai ah, vava zvako iwe vanouya every time vachingondikwereta zuva rakasika namwari anouya achindikwereta pana ezvada ndivakweretese futi kana ndiwo zvako ndingasatobroka kuita mari kumayewo mayewo aya vanoita 20 kumaputi maputi anoita 20 neti asi waiba kani mari yacho ah, chiko newo unotanga kawaita utakaunge munhu aba mari kati waitikawa ah. pana kuiwe ndazonzwa kunzi wakazoroorwa ka nechibharanzi so iwe shamwari kana unotora nyaya dzako idzi kaidzi unenge uchitondifiringa wazvinzwaka iwe zvandakanzwa kuti mai vako akarurwa nebhinya waka ndakamboya ndikakubvunza inini chiko uchida kungoterera nyaya dzemakuhwa kungoda kungonzwa zvemakuhwa chino zvanoda kunzwa pano panyika ko ndoko yave ndoko yaitove because iwe ndiwanditanga eh. siyana nezvevarume vevanhu wazvinzwaka

kana zvatodaro chiregedza mari yako iyo ndichatoimwa mai iwayo ndini ndichasara ndichimanwa pano chibva pano begetawe nibva pano anozvitora zvese izvi chibva pano dzungu ndakatochagara nacho chimusika ichocho aiwo uchazogara nechimusika kugara nechimusika chaona uri kusvika kupi eh? kari kuparara mai manje kudzoka paka mwana kanenge kachida kudya kachadyeie ione bharanzi baba wacho asingatobozive zvavari futi uchingoti kamunhu kese pana usaendera unoshendera vanonzi varume A few minutes later.

Ah, wapera. Takamuudza kuti sisi togona kuchengeta zvinhu. Chapera chipa ndini. Hmm, wadzika, wadzika. Kudzika kuone. Uzopepe dai wakangobvuma kuti ndiwe newe. Dai wakadai. Eizoti rodi woutora yendi yane yese usiutora izvo. Anokona kuti iwewe kamusana kako kakasvika pakuenda. Nekuda kuti wakatotadza ukamitisa ini nditori nenhumbu ufanira kutenda mwana. Saka ufananidza ini naRodi. Ndotokufananidza naRodi because Rodi melo bro. Ah, Rodi maya. handingambofanani naye hazviti aufanani naye kabohandingambofananiukutotenge dhaka boy netsvina ye unondidzodza nzirosikirira kutora naro mari sikirira tora naro mari chiko vakapfeka hembe unge munhuakutora naro mari ah, iwo kana kuona roti akugona kusvika palevel ratirikuti zvatinenge titorisoafanokudya level reudhaka boy ndiro ah, marwei ah, ini ndinegona kutokuchengeta

kuindira munhu eapa indinokwata ndoita sei but regai ndishingirire haa ndikashingirira zvino iyi andatopa dhuze but hana yangu iri kurova sky hmm. ah regai ndishingirire zvinoita chete

Yes. Iri sei kwasa? Ah, ndinofara ini. Sure sure. Ah, chokwadi. Ah, Kodungurukura. Harinokura ka kwanti ndine murume here handiti ndine murume kana munhu une murume ka rinototi rikuri murume here ah, murume ave haasi murume ko nekuda kwe ah, ototi une murume ipo pai asi wotowe uzotanga uda kutondidisturba uchindiudza nezvemurume asawira unotiziva kuti izvezvi ndinokutanga izvino uno ndinotokukwazvenyu asawira but ah, unokunyatsouricheketa here zidumbu izvi andiri kuona kuti okura kudya tokura kudya ah, kusi kudya ba saka kuti kukura nekuti mukura nemhepo remuno hamuna mhepo ah, kune munhu chibuda ma akubuda kuita sei chibva kana usina mm, asawira ka ndokuziya kana unotaura zvisina basa ah mapindwa nei kuna yako achitaura nyaya yako tinzwira wavinga but ndine ka nyaya ndosaka ndau ndokuziya zve ndokutorera bucket ya ukatotora bucket ndikagara unenge wagona hamuoni asa ah, zvako machitaura zvenyaya yako ah, kanyaya kacho mm. ah, kadidi iwe ndongokudira kuti pese paunoone nekamai kuti kuwa kakoweka iwewe ndozva ndongokudira chete chete izvo taura nyaya yako tisi kanyaya eh. aiwa kanyaya kadikidiki hakanambo taura tisi haa pana ana boys ka haa vari kukutsoma kudzoma iyeni Hey. mukadzi mukura nedumbu rakadai haa vari kutoda munhu nedumbu rake yuwi ndisiye zvangu ndagowa hura renyika ino here haa shuwa shuwa vari kutoda nedumbu racho ndevapiko iva chingondiudza kuti ndinhingina nhingina pamwe tori nenyaya yekukuudza futi mazita apa pamazita ah. dee watongonditi gagaga wandiudza nyaya pasina kana nguva yetu yatisinambotora nguva yese but ha ah, vari kungotsoma ananiko pane uyu akambouya ushu chimwe so chine kati so chine kati chotange chine cutting hameno chakaita sei icho chakatouya panapa chikatanga kundiudza kuti chinondida inini age yangu inoi kana ndiwo oti anondida apedza kundiudza zvekuti anondida obva atanga kuti anzi anondichengeta anondichengeta ne anondipei chaainachowo zvake gwere weshe zvake mumwe waenda asangana naye musuno apa anondiudza kuti anondida anondidii ininiwo zvangu nedumbu rangu rakakura kudai anondidii asi angatadze here kurichengeta achirichengeta nderake here anochengeta nderake iwe ndochengeteswa mwana asiri wako here iwewe unozvida here izvozvo anochengeta nderake iri kai rinotini nemurume wangu ndimagokusa matwinzera ayo ni kukura kwacho hazi ah, matwinza matwinza chimunhu wani ichi munhu wani wekuita sei kukurira nzara ah, kukurira nzara hamumunhu ekazvimvura mvura yacho yendiri kuimwa inini kuenda kuvanhu vaive hapana kana chandinowana shamwari is better zvangu kugara ndakadai asi asawira ka mm. ah, vanhu ivavo ka havari kukutsoma mm. handiwo chokwadi zvino murume wangu akazviziva anorohwa vanhu vaive vakafa ipapo chete anovarova akafa ende Iya, maewa kana maewa ndakaguta. Yes, audi maewa. Aiwa ndakaguta. Mva chitonditengera ndakutuma vhu. Ah, unozama. Ah, chokwadi chinoti remei. Eh. Taura. Mm.